Azul fell-awen, anṣuf yes-wen ar tedwilt-agi-nneɣ. Iwetigi tebɛawen-id tukkist seg tullist n yineggura Mass Aqdad Raɛtman, umi isemman Faqen terwiḥin, d tasuqilt Cicem Tradiction i yexdem i wammud n tullisin Recueil de nouvelles i yura Xalil Ǧebran, umi isemmal Rrwaḥ n Mutamarrida. Aṭas i wumi teɛjeb. Ula d aselmad-nni kan teɛjeb-as. Aṭas i d-issutren ad sen-d-rnuɣ, ad sen-d-ɣreɣ kra, acku tullist-agi, am widak n tullisin, yuɣal ur yettnuz ara. Ifuk-as i win i t-yuran akkenni. Mbeɛd ssutren-iyi-d ad sen-d-ɣreɣ kra daɣen tik. Ur nettɣullu ara, ula nekk ḥemmleɣ-ken, yerna ur d-ɣriɣ kra. Ur d-ɣriɣ kraḍ n tseddarin, neɣ ukuẓ, rebɛa, les paragraphes, seg tullist-nni tamenzut. Tullist-agi tamenzut isemma-yas Werda Lhani, deg tsisemma yakan Xalil Ǧebran. Attan di lebɣi-nwen ihi. D ameɣbun wergaz yettḥibbin tilemẓit. Yuɣ-itt akken ad tecrek yis ddunit-is, dɣa yesmara-yas tidi n twenza-s akked yidammen n wul-is ɣer yiḍarren-is. Lɣella n leɛtab-is tesḥerc-it yettarra-ten gar yifassen-is. Mi ara d-yerr ddehn-is ɣer wul i yebɣa ad yaɣ s leɛtab n wussan d uɛeẓẓer n wuḍan, ad t-yaf yewwi-t wergaz n iḍan baṭel. D tameɣbunt tmeṭṭut ara d-yakin nettat d tilemẓit. Ad taf iman-is deg uxxam n urgaz anda i tt-ixuṣṣ kra. Učči tečča, lebsa telsa. Lemwansa tesɛa. D acu kan, d acu kan ul-is ur tḥuz ara wuḍan n lemḥibba. D acu kan ul-is ur t-iḥuza ara waḍu n lemḥibba. Ssneɣ Racid Bik Naɛman asmi lliɣ d ilemẓi. Laṣel-is n Lubnan, deg Beyrut i ilul. D argaz yettzuxxun aṭas s leǧyud-is imi sɛan amkan meqqren deg tmetti. Yettḥibbi ad yessels s tqessiḍin i d-ḥekkun ɣef leḥsan d lxir i sɛan almi yuɣal yettɛanad-iten. Ixeddem leɛwayed xeddmen, yettrusu ula d iselsa-nni nsen yessewhamen. Racid Bik Ḥnin, d argaz lɛali. D acu kan, am tuget n yilmezdaɣ n Surya, Ur yettmuqul ara ɣer wayen yefren deg lecɣal, yettmuqul kan ɣer wayen i d-yettbinen deg-sen. I lehdur n wid i s-d-yezzin i yettḥessis, mačči i wayen i s-d-tenna terwiḥt-is. Yessedhac-it wayen i d-yesberququcen, almi yuɣal d aderɣal zdat lesrar n ddunit. D yiwen gar yimdanen-nni i yettɣawalen ad d-fken rray-nsen, ɣef tɣawsiwin yerna yerna din yakan ad yuɣal deg ṛṛay-is, ad tafeḍ tindem deg wayen i d-yenna. D ayen i s-d-yettawin abehdel d ustehzi anda akken i ilaq ad d-yawi ɛeffu d usamaḥ. Ha-tent-a ṣṣifat i yeǧǧan Racid Bik Naɛman ad yaɣ Massa Werdelhani. Uqbel ad d-aklen terwiḥin-nsen s lemḥibba i yi-d-ttarran tudert d lǧennet. Tanemmirt-nwen, sarameɣ teɛjeb-awen tullist-agi, sarameɣ teɛjeb-awen tɣuri-w d Antique. Ar timlilit, ǧǧiɣ-awen talwit, afud igerrzen di leqdic-nwen.